Assolutament ma kellix għażla jiġifieri. Però jien għażilt li nidħol fiha mbagħad biex nagħmel xi ħaġa jiġifieri, ħadd ma mbuttani. Hmm. Iva, tibda tgħid imma għaliex qed jgħiduli hekk, pereżempju, kif tista' mara bħali tgħidli inti kompliċi għax kont taf fejn sejjer u ħallejtu jmur. Tibda tgħid da x'raġunar hu. Hmm. Taf kif? Jew jien ma midtlix tifel ma għax nagħmel bħalek. Int għandek dritt tagħmel li kif tħoss speċi ma għax ma għamilt xejn int jien qiegħda fiex qiegħda. Speċi jien għalhekk irrid nagħmel xi ħaġa biex ma kemm jista' jkun ma jkun hemm ħadd fil-pożizzjoni tiegħi.
X'tip ta' emozzjonijiet għaqdu fik? jew żviluppajt il-mod li tinteraġixxi ma' dawn il-kummenti tul iż-żmien? Għall-bidu ngħidlek il-verità kont noħodha bi kbira, jiġifieri kif għedtlek kont noqgħod nibki. Però mbagħad tibda tidrata. Tibda tgħid imsieken. Imsieken huma. Biex qed jirraġunaw hekk, ma jafux x'inhi l-vera mħabba tagħhom. Qed tifhem, jiġifieri imsieken.
X'taħseb li jimmotivhom għalfejn jkellmuk hekk?
Jien inħoss ċertu kummenti kienu partiġġani, jiġifieri minħabba l-politika, politika partiġġana. Jien hekk inħoss. U forsi, forsi. Vera qatt ma sperjenzaw dik l-imħabba vera u ma jistgħux jifhmuni. Jew dak l-uġigħ.
Dak l-uġigħ
ovvjament u allura ma jistgħux jifhmuni, qed tifhem?
Però jien ġieli rajtek li fil-kummenti
Iva, nirrispondi jiena. Tikkumbatti. Iva, iva, iva, iva.
Niprofa nfihem il-dak li jkun. Qed tifhem? Ġieli ta' ma nagħtix każ, ħafna drabi ma nagħtix każ. Però meta jkun xi kumment vera ma tistax issib raġuni għal xiex nikkummenta.
Dal-aħħar għaw fil-video ta' dak ta' George li kien għaw fuq il-podcast rajtkom tikkumbattu fil-kommenti. Ej, viva, u ktibt speċi, għax għaw ħafna misconceptions ma jafux eżatt l-affarijiet kif kienu. Hmm. U kif ġraw speċjalment ħobba tal-inkjesta u hekk. Hmm. U nħobb nispjega. Għal dak li kun ikun jaf. Tasib li dak li kbar misconceptions tal-inkjesta, meta nitkellem man nies, anke ma' George stess, pereżempju, li qisu l-iktar ħaġa li jiġu konfużi dwarha n-nies hija d-differenza bejn l-inkjesta pubblika u inkjesta maġisterjali. Mhux ġa kien hemm inkjesta Iva, maġisterjali? għalhekk inħobb nispjegalhom Ma jiena. għandu x'jaqsam spiex ta'.
Għax huma ġiex affarijiet differenti li jinvestigaw differenti u li waħda ma ttilifx lill-oħra. Allura nħobb nispjega dak li jkun biex jekk ma jkunx fehem jipprova nipprova nfehmu. Kif dawk. Alavolja hawn min ma jkunx irid jifhem. Mm, dik il-problema, eh? Dik il-problema, tipprova tispjega n-nies. E, ikun hemm e, l-iktar żewġ affarijiet għalija frustranti li qed f'dan ix-xogħol li ikun hemm min ma jridx ifhem, e, u mbagħad ikun hemm min fehem. Jifhem li hemm min ma jridx jifhem u jkompli ħawat li mħuħ apposta. U dawk in-nies huma jifrustrawni, ħafna, ħafna, ħafna jifrustrawni. Ekku, jien inħoss li għandek tgħid dejjem il-verità. Jien għalhekk ma niddejjaqx ngħid ngħid kollox għax jien kull ma qed ngħid huwa l-verità, jiġifieri. M'għandix għaliex nibża' nitkellem.
Mela, tlaqna?